Хас биирдии нэһилиэк тупсаҕай көстүүлээх буоларыгар олохтоох дьаһалта үлэтэ ордук улахан оруолу ылар. Ол курдук Тумат нэһилиэгин ис-тас көстүүтүн тупсарыы үлэтэ кэнники сылларга тэтимнээхтик ыытыллар. Столетие Якутии тэрилтэ үтүө дьыала бырагырааматын социальнай суолталаах тутуу эдэр исписэлиистэргэ аналлаах түөрт квартиралаах дьиэ тутуллан бу күһүн үлэҕэ киирээри тигинэччи бэлэм турар. Маны даҕатан эттэххэ, тумат дьоно-сэргэтэ бүттүүн ыһыах ыһар түһүлгэтэ тупсарыллан, икки ураһа эбии тутуллан дьон-сэргэ үөрүүтэ үгүс. Салгыы кэпсиирий буоллахха, олохтоох дьаһалта дьиэтин саҥардан тутан, саҥалыы көстүүлээх дьиэҕэ киириэхтэрэ. Бастакыттан саҕалаатахха бу үс этап тутулунна бу дии. Билигин үһүс этаба бүтэн эрэр. Ылан эттэхиттэн бу тас көрүҥүттэн көрдөххө үһүөрдээх. Уолаттарбыт үлэлии дьаллар. Манна уопсайа бэбит дьоммут олохтоохтор аха та хас киһи үлэлииллэр бу аҕыс тоҕус киһи үлэлииллэр столетие пути диэн подрядчик тута сылдьар тутан саҕалаан бүтэрэн эрэр представитель бэйэтэ манна баар кэлин көрсүөххүт күөт квартира быһаарыллан депутаттарынан бары куоластаан ананан тураллар Ман алтын эттэххэ бастыгыннамман таһаҕалаатахха бу балыыһаҕа киирэр барар онтон табаяна школа уонна администрация эдэр ыччат исписэлиистэригэр буубарда аны оҕоларына икки оҕостоох буолар

Столетие Якутии прораба у Дьокуускай куораттан кэлэн Усян улууһугар тумат нэһилиэгэр бу түөрт квартиралаах эдэр специалистэргэ былырыыҥҥаттан хаалаан туппут былырыын коробкатын, түннүгүн, крышатын оҥорбуппут. Онтон уонна икки таабынан буолбута так туга бэйэтэ аукциона. Быйыл былаана бу озеленение киирэр, благоустройство, отопление, электричество киирэр. Уонна былырыын былаана бэйэбит үлэһиттэрдээх кэлэн катын түннүгүн аанын оҥорбуппут. Быйыл былаана бу Тумат нэһилиэгиттэн нэһилиэнньэтиттэн дьон дьоннору хомуйаммыт бу үлэлэтэ сылдьабыт. Үтүө күнүнэн да биһиэттэн мин сварщикпын. Сварщик ити биир помощниктаах Николай Николаевич Люсуобугут үлэлээтибит. бу диэни бу проект быһыытынан барытын сыбааркалаан бу ититэр систематын киллэрэн бу түөрт квартираҕа ити араас температуратын онтуммантан ити давлениетин тугунугун түө бартан холботолооммут бутарааса холбоон Аны бу сварочнай үлэби бүтэн, уубутун ыытаммыт, веревер кэлээн сварочнай үлэби бүтэн бу бүрүйэ утупуляйды иллебит. Та үлэ үчүгэй, этаҥа бөһөлөкпүтүн киэргэтэ атыыбыт. Ону кытта тугу эмиэ ылыстыбыт, ыһыахтыыр били миэстэбитин. Онно ылан эттэххэ, тон билигин бүгүннээххэ ураха турар. икки курахан туттубут онтубутун эмиэ оннук решениянан ылынаммыт дежурбовканан киирис ылынаммыт буоллар биирин бэтээннэргэ биэрдибит иккиһин буоллар оҕолорбутун иитэр тэрилтэҕэ детский садка анаатыбыт ааспыт сылга беседкалары онтон ыла тон төһүннэн кыах баарынан аны иһиил Эмиэ эбэн иһиэхпит. Икки ураһа оҥортум, икки беседка оҥортум. Уонна дьон олороругар биэс скамейка оҥортум. Биир ураһа сүүрбэ биир миэстэлээх, биир ураһа уон аҕыс миэстэлээх, биэс скамейка биэстии миэстэлээхтэр оҥортон. Администрациябытын иһин. Администрация туох ремоннаматаҕар атта. Администрацияттан бөһөлө кырайа буоллаат. капитальный ремонт саҕалаатыбыт быйыл. Ону кытта тас көстүүтүн эмиэ былыр урукку забору көтүрэммит билигин тимир забору оҥорон эрэбит. Онно эмиэ түөт киһилэлииһиллэр барытыгар. Мун үлэ бара турар. Муостатын көннөрдүм. Фанера хаайдыбыт. Бу евровагоннары гынныбыт. истиэнэтин билиэн эрэбит икки үс хоһу бүтэрдибит бытырдышпыт бу кэнниттэн аны потолокпутугар арнстрой диэн потолог оҥоробут навесной вот это бүгүн бу ааны туруоран эрэбин манна ити роберт михайлович бу иннинэ уолум киэхэ үлэлээбитэ хаҥа ыаллар үүнэн иһэллэр көстөн иһэллэр Ол аайы кинилэр баҕалара дьиэ туттуохтарын баҕараллар, бэйэлэрин хаһаайыстыбаларын оҥостуохтарын баҕараллар. Кэлэн сибэлэһэллэр. Ону кытта төһө кыах баарынан көмөлөһөбүт. Аҥардас биһиги доставкабыт ыарахан буолла. Куораттан аҕаларбыт. Транспортный схемабыт ыарахан. Оннукка көмөлөһөбүт. Ол гынан быйыл ылан эттэххэ сын бу күннээххэ кисим кириэ киирдэ. Өссө даҕаны киирэр санаалар бааллар. Анныттан дальше, конечно, булаан өлбөх. Бөһөлөкпүтүн өссө даҕаны киэргэтэн иэхпитин баҕарабыт. Ити бу барбыппыт курдук бара туруохпут. Бу кэнники сылларга бөһүрөкпүтүгүн тупсарыы үлэтэ барара наһаа үчүгэй кэрэхсэбиллээх. Ол курдук оттон бу быйыл дьаһалтабыт дьиэтин ремоннааһын бара турар капитальный ремонт туох кэнники сылларга балаһааккалар элбэх спортивнай оҕолорго эдэр ыччаттарга на үчүгэй балаһааккалар тутуллубуттара уонна ыһыахтыыр сиргэ быйыл өссө эбии икки ураһа тутуллан дьон киһи это сынньанарыгар сөптөөх условия тэриллэрэ на үчүгэй диэн сыаналыыбыт Ити курдук Тумат нэһилиэгэ төһө да уһук хоту суол-иис ыраахтарыттан чаҕыйбакка, олох тэтиминэн тупса үүнэ-сайда турар. Маныаха олохтоох дьаһалта баһылыга Василий Лебедев бэйэтин хамаандатын кытары улахан болҕомто ууран үлэлии-хамсыы олороллор. Сонуннарга анаан Мишель Томскай, Усуйаана Тумат.